Hui ana mātou ki Takapūwāhia. Ko te kupu a te kaumātua rā. Mate ana ia, haere ana ia ki tana atua. Kei pātai mai te atua ki a ia, I pēwhiatia taua taonga nāku i hoatu ki ō tūpuna, ki ō mātua, ki a koe? Te taonga o te reo. Ā, me pēwhea e ia te whakautu i te pātai a te atua? Titī tonu tērā pātai. He wero rānō ki roto i taku ngākau.
Ka kapohia ake ahau i te kōrero a tōku tupuna, ko te reo te kākahu o te whakaaro me te huarahi ki te ao tūroa o te hinengaro. Ā, ko te reo Māori te kākahu o aku whakaaro, ka taea e au te whakapuaki i waku whakaaro mai i te ngākau. Ā, koina tāku ki waku tamariki, Ki waku mokopuna, ā, anei hoki te mana o te reo Māori. Ka taea e koe te whakakākahu i ō whakaaro kia kite ai te ao i tō ngākau. Next paragraph, Friday. Praire, praire.
He reo ora, he reo ka kawea nei tātou ki te āpōpō. Koina hoki tāku kia kaua tātou e tiro whakamuri anake nei, engari me titiro whakamua ka pēhea nei te reo Māori hei kawea i tō tātou mana, i tō tātou tuakiritanga.
Tēnei reo o tēnei wā, kei ētahi wā ngaro ana au i ngā kōrero a āku ake nei tamariki rātou ki a rātou. Engari e mārama ana ko te reo he Māori tonu. Ko te oro o te reo, Māori tonu. Ko te wairua o te reo, Māori tonu. Ko ētehi o ngā kupu, e, taihoa pea, he kupu hou ki a au, ā, pērā me ngā kōrero a Scotty Morrison o runga o te, te karere, ā, me ērā tūāhua katoa, engari e, e, e moho ana au, Ko te wairua o te reo, reo Māori tonu.
He ao hou kei mua i a tātou e pā ana ki te reo Māori, ana, me te ao o te Māori, tā te mea ko ēnei mea e rua, ko te reo Māori me te ao o te Māori, ka haere ngātahi, he hoa haere. Ehara i te mea ka wehe atu te reo Māori, anā, ka waihona atu te ao Māori ki te taha kahore, e whanake haere ana ēnei mea e rua, nā, ka kite atu ahau ki roto i te ngākau o aku tamariki, kei te pērā tonu, e āhua mataku ana te hunga pakeke, ahau hoki, ā, engari, e, koinā tāku e mea atu ana ki waku tamariki, kei a koutou te ao.
Te whakarauora a tēnā iwi, a tēnā hapū i tōna reo wake, e kīia nei ngā mita o te reo, te mita, o te reo o ōku mātua nō roto o Tainui waka. Te reo o āku nei tamariki i tēnei wā, ka harau i te mōhio mehemea he mita nō Waikato, nō Maniapoto rānei, ēngari he mita anō. I te mea, kei te ora te reo. Me he reo mate, ka mate ki taua reo onamata. Engari e ora ana te reo mō namata. Kei te kukunetanga mai i Hawaiki ko te āhua i ako Māori whare. Ko tāku ake nei whakautu ki tana pātai, kei te ora tonu te reo ki roto ki taku whare? Ko tā māua ko taku wawahine, he kōrero Māori ki ā māua tamariki nō reira, ā, me te tuku i ā māua tamariki ki ngā kura, ā, ki te kōhanga reo, ki ngā kura kaupapa, ā, ki ngā whare kura pēnei me Waikato nei, kawe nei i te reo, ā, te rūmakitanga ki te reo. E, nō reira ko taku whakautu ki te kaumātua rā, ā, e ora tonu ana tōna reo ki roto i taku whare, ki taku whānau, ki taku hapū.